Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor Wiċċ Imwiċċ fejn kull ġimgħa jiena naqralkom ftit qari bil-Malti. Illum se naqralkom żewġ novelli mill-ġabra ta' novelli ta' Jean Paul Borg bl-isem ta' Mhux Nies. Jean Paul Borg jaħdem bin-numri li ma jmerruh qatt, iżda qalbu jimliha bil-letteratura. L-ewwel ktieb li ppubblika kien traduzzjoni ta' Sharon u l-Kunjata tal-awtriċi Palestinjana Suad Amiri. Imbagħad huwa ppubblika il-ġabra ta' novelli Mhux Nies minn fejn se naqralkom l-ewwel novella llum, bl-isem ta' Daqshekk. Xemx tiżreġ, u l-uniku sħaba fuqna bajda daqs ir-ramel tal-grawnd ta' taħt saqajna. Il-ballun ġie f'saqajja. Ftit baqa' ħin biex immorru lura lejn iċ-ċella, u nafu li min jiskorja se jirbaħ. U min jirbaħ jiżfen. Qed nara l-ftuħ quddiemi. Qed nara l-lasta tidher kbira. Qed nara x-xibka tistedinni. Sempliċi wisq din. Ma nistax infalli. Qed nimmaġina lil sħabi jgħannquni u wara jgħolluni fuq spallejhom. Se niskorja dalwaqt. Il-ħolma ta' dal-lejl se ssir realtà. Qalbi qiegħda tħabbat aktar minn kemm ħabbatha li b'idejh mal-ħajt waqt l-enneżmu ħmar il-lejl li kellu. Qed ngħolli sqajja u se nixxuttja b'kemm għandi saħħa. Se nitlaq il-Grillu. Tlaqtu! Ma nafx ġara. Hemm minni li ma nafx. Naf biss li l-ballun ola u ola l-bogħod mill-lasta. U minflok fix-xibka daħal fil-wajer imxewwek li tant idarrasni. Il-ballun infaqa'. Qed inħossni bħal meta l-aħħar flixkun ilma li kelli fuq id-dgħajsa żelaq minn idi u ntilef fil-baħar. Sħabi m'huma jgħidu xejn. Ta' kontra qed jgħidu li qarraqthom. Ballun wieħed kellna, u issa ma baqa' xejn. Bħal ħafna ħolm li kelli meta terraqt fid-deżert tas-Saħara, spiċċa fix-xejn. Kelli ċans niskorja. Kelli ċans insir eroj imqar għal ftit minuti. U ħarab. Qgħedt rasi f'idejja nisma' d-dagħa kontrija. Is-suldat issa ħareġ isaffar is-suffara biex kollha nidħlu lura. Ikolli nkompli nikkontempla ġewwa. Għadda l-lejl. Inbidel f'għodu. L-għodu b'xi mod mexa. Erġajna ħriġna hawn fil-ground imma l-ħin qed jiġġebbed daqs il-wire imxewwek ma' kull rokna. U hemm il-ballun fil-wire imxewwek. Qisu l-qamar kwinta jiddi fil-lejl tant li rrid nistaħba minn kollox u minn kulħadd. Ixxutjajt bil-ħerqa. Inkurunajt il-ballun flok rasi bir-rand. Jean Paul, minn fejn ġiet imnebbħa din l-istorja minn din il-ġabra mhux nies tiegħek? Dik l-istorja hija mnebbħa minn ritratt li huwa fil-ktieb Islanders ta' Darren Zammit Lupi. Dan huwa kollezzjoni ta' ritratti tal-istess Darren Zammit Lupi li kien jieħu ritratti waqt li hu kien ikun ma' jidhirli mal-Forzi Armati biex isalvaw nies li qegħdin f'distress, f'kelma oħra migranti li telqu minn pajjiż biex ifittxu xorti aħjar eh, f'pajjiż ieħor. Ukoll biex inkun eh, onest ħafna ma' nifsi ehm, iktar mill-li meta rajt il-ktib, dan meta saret it-tnedija tal-ktib kien hemm esibizzjoni f'St. James Cavalier u jiena kont hemmhekk. U meta rajt dak ir-ritratt, mill-ewwel issu ħassejt xi ħaġa, għedt, Ir-ritratt beda jinbixni, għedt, Irrid nagħmel xi ħaġa, tant hu sabiħ li rrid nagħmel xi ħaġa. U fil-fatt mort id-dar u b'xi mod nibtet dik l-istorja. Tajjeb, mela. Jean Paul, fil-kollezzjoni tiegħek insibu bosta referenzi għall-Audi Z, spekulazzjoni u l-bini sfrenat li attwalment tista' tgħid qiegħed fuq fomm kulħadd bħala waħda mill-kwistjonijiet il-kbar ta' żmienna. Pereżempju għandna Peter Ross, il-ħajt, esse, kollha jagħmlu referenzi ċari u tonni għal dan il-fenomenu kontemporanju ta' pajjiżna. Kemm taqbel ma' qari tan-novelli li jinterpreta dawn ir-referenzi bħala protesta? Kull storja, kull storja qasira, novella, rumanz tista' tkun ħafna affarijiet. Issa ovvjament Protesta tista' tkun waħda minnhom. Jiena kittieb kontemporanju, ngħix f'Malta u dan l-affarijiet li qed issemmi, bini bla rażan, bini fuq dak li s-soltu suppost insejħulu ODZ, lili jaffettwani ħafna għax jiena persuna li nħobb ħafna l-ispazju, Persuna li nħobb ħafna s-sempliċità fl-ambjent u nħobb ħafna nimxi u niġri fl-ambjent. Biex inkun għedt kollox naħseb ukoll ma nemminx li huwa sempliċiment fenomenu ta' żmien, anzi ilu ħafna magħna imma bħalissa ovvjament qed inħossuh ħafna iktar minn qatt qabel għas-sempliċi raġuni li issa dejjem l-ambjent dejjem qed jonqsilna. U fil-fatt hija xi ħaġa minn hawn lid-dinja li anke fil-futur Ħa ħa jaffettwawna ħafna. Issa kif għadni kif għedt jiena bħala bħala kittieb hawnhekk bilfors kelli nikteb fuq l-ambjent u fuq x'qed qed jiġri għax jiena rrid nirrifletti x'qiegħed jiġri madwari kif għadni kif għedt jiena kittieb kontemporanju. Issa bħala kittib kontemporanju wkoll biex inkunu qed kollox naħseb li jiena nħossni ħafna iktar komdu milli forsi li nitkellem f'diskursata eċċetera eċċetera jiena nħoss ċertu soljev biex nesprimi ruħi permezz permezz tal-kitba. Fil-kitba wkoll li nħobb ħafna hija hemm ħafna l-onestà għax inti qiegħed inti u l-karta u l-linka allura bilfors ħa jkun hemm ċertu onestà għax inkella ħa tkun qed tigdeb miegħek innifsek. U allura ħarġu dak li ħarġu. L-istejjer nemmen li jirriflettu lil Malta tal-lum, allura bilfors l-ambjent eh, kellu impatt kbir fuq l-issejjer. Jien ukoll nemmen li l-ambjent mhux sempliċement għandu impatt fuq l-issejjer imma għandu wkoll impatt fuq il-karattru nnifsu anke fil-ħajja ta' kuljum għax persuna li jgħix fl-urban u persuna li jgħix f'razzett huwa ovvjament persuna persuna differenti. F'waħda mill-issejjer ukoll, pereżempju Peter Ross ukoll semmejt Missejt il-fatt tal-kaċċa li ssir fl-ambjent Malti. Huwa xi ħaġa oħra fenomenu Maltija bilfors kelli nsemmija. U fil-fatt jiena semmejt il-Pitirros għax ukoll fl-istorja Hemm persuna il-mod kif jiġġustifika ruħu biex jagħmel li jagħmel. Huwa f'dik l-istorja il-karattru jiġġustifika li jaqbad għasfur ġo gaġġa għax iħoss li l-pitirross huwa persuna territorjali, allura huwa persuna ġellied, allura ma jħoss l-ebda ma jħossux ħati li jaqbad li jaqbad għasfur. Sfortunatament nużawha ħafna fil fl-argumenti tagħna. L-ambjent huwa ħafna drabi karattru daqs il-karattri nnifishom nemmen li fl-issejjer tiegħi. Issa jekk l-issejjer tiegħi jittieħdux bħala protesta, daka huwa fidejn il-qarrej, huwa fidejn il-kritiku, jiena ma nħoss Ebda, ebda rimors li jaraw hekk, anzi, jiena persuna li nattendi l-protesti u u ma rridx inkun, fuq kollox, kittieb kontemporanju li jibża' jaqbad dak li jaħraq. Tajjeb. Issa, fin-novelli tiegħek tispikka ħafna t-tema tal-fruntiera ta' ħitan kemm immaġinarji kif ukoll reali. Il-wire imxewwek f'daqshekk, il-barbed wire li jimmarka z-zoni militari anke qalb l-enormità tal-ispazju verġni f'Buen Camino, l-erba' ġebliet f'Xengen, il-ħajt ta' Gaza u l-ħajt personali fin-novella Il-Ħajt. Imbagħad hemm ħitan oħra bħal dik li tibni s-soċjetà Maltija madwar il-protagonist ta' Mhux Nies, il-ħajt ta' bejn Mandy u l-futboler f'nofs maratona. Iżda jien ħass li hemm ħajt ieħor moħbi fir-rakkolta tan-novelli, il-ħajt li warajh qed jinħeba, ir-rakkont innifsu. Kull novella donna qed turina parti żgħira minn stampa ħafna ikbar eh, li ma stampa nistgħu biss nieħdu ħjiel tagħha mir-rakkont. Dawnet għidina jek taqbilx u jekk taqbel x'inhu l-iskop ta' dan il-ħajt u kif titħol kif jidħol fl-iskema tal-estetika li tħaddan inti bħala kittib. Biex inkomplu mal-mistoqsija ta' qabel eh, bħalissa qed nibnu ħafna ħitan fis-soċjetà tagħna u mhux dejjem huma metaforiċi. Issa, Il-bniedem ħafna drabi isibha ħafna ħafna faċli li jibni ħajt jew idendel portiera. Għaliex? Għax permezz tal-ħajt iħossu iktar forsi sikur, iktar kenni, ikun fil-fosqa tiegħu, fil-comfort zone tiegħu. Issa, jiena użajt il-ħitan, huwa veru li hemm ħafna ħitan u veru użajt ħafna l-ħitan fl-issejjer tiegħi imma wkoll jiena nemmen li L-antiteżi tal-ħajt huwa pont, huwa l-bridge, li nispera li forsi bil-ftit kitba tiegħi rnexxieli noħloq xi tip ta' pont bejn persuna u oħra, bejn soċjetà u oħra. Jiena xi kultant użajt il-ħajt l-ewwel nett għas-sempliċi raġuni li ridt nipprova nitla' fil-għoli, ħa nara, inħar, stajt in, forsi nosserva iktar il-persuni l-oħra mill-għoli, ridt nosserva iktar forsi s-soċjetà. Kien hemm drabi oħra li mort, li tlajt fuq il-ħajt għax ridt nara n-nies tan-naħa l-oħra kif inhuma. u kif aħna nħarsu lejhom, u sempliċi pereżempju n-nies ta' kulur skur, in-nies li ġew li huma immigranti li ġew bid-dgħajsa hawn Malta, ħafna drabi nibnu ħajt magħhom bħalissa hawn din il-kontroversja fejn ħa nitfgħuhom qishom xi nies mhux bħalna, allura ħa niġu għall-istess isem tal-ktieb bejn min hu nies u mhux nies. Il-ħajt sfortunatament ukoll kien tema fil-kampanja elettorali tal-Istati Uniti ukoll imma jiena nemmen li l-ħajt jew kemm metaforiku u kemm mhux ħafna drabi meta aħna nisfidawh tinduna li għandu pedamenti mhumiex b'saħħithom xejn. Jiena pereżempju Tlajt fi żmien meta fid-89 waqa' l-Ħajt ta' Berlin. Għal ħafna nies kien xi ħaġa sagrosanta, imma meta xi ħadd sfidah, waqa' ħafna iktar faċli milli nbena. Dawk huma l-ħitan. Issa, jien ukoll fin-novelli tiegħi ħafna drabi il-ħitan użajthom naħseb iktar milli biex naħbi, għax jiena dejjem nemmen li storja, persuna, tara kemm tara, dejjem għandha xi ħaġa li inti m'intix tara. Tista' tkun emozzjoni, tista' tkun xi ħaġa materjali. Naħseb kont inkun kieku preżontuż kieku nipprova ngħid hawnhekk għandek kollox, għandek carte blanche, għandek kollox tista' tara li trid. Il-ħajt servieni għax fir-realtà hemm affarijiet li aħna ma narawhomx. Tajjeb. Fil-kollezzjoni hemm referenzi għal avvenimenti u personaġġi storiċi bħal miġja ta' refuġjati Albaniżi f'Malta, in-Nagba Palestinjana, Arafat u Thomas Sankara. Dawn żgur mhux referenzi kożmetiċi jew sempliċement u purament iddettati mill-bżonnijiet ehm, tal-istejjer. X'inhu r-rwol tematiku tagħhom fl-istejjer? L-issejjer tiegħi billi huma qosra ma tantx kelli spazju għall-kożmetiku u jiena ppruvajt kull kelma li qiegħed hemmhekk iżinta u qiegħed hemmhekk għall-bżonn. Għax l-istorja bija u mingħajra ma tkunx l-istess. Ovvjament iktar u iktar għall-karattri li qed issemmu, li qed issemmi inti stess. Issa, per eżempju, xi ħaġa storika kienet fil-bidu tad-disgħinijiet, inti stess semmejt il-miġja ta' vapur ta' Albaniżi f'Malta li kienet isna nistgħu ngħidu naħseb f'dan l-aħħar żmien l-ewwel darba li ġew ċertu tip ta' refuġjati f'Malta u allura stajna nevaljaw is-soċjetà tagħna kif inhi bil-mod kif laqathom jew ma laqathomx. Dan kien avveniment li lili laqatni ħafna fil-laħam il-ħaj u baqa' jidwi f'widnejja sal-ġurnata mqaddsa tal-lum. Allura ovvjament kellu jsib ruħu f'xi waħda mill-issejjer tiegħi. Ukoll jiena L-Albanija huwa post li mort, kont mort ma' Third World Group u ovvjament iltqajt ma' Albaniżi u anke meta kont qed nagħmel qed nikteb din l-istorja għamilt ċertu riċerka għamilt ċerka riċerka fuqha. In-Nakba Palestinjana ma ma setax jonqos mill-ktieb tiegħi għas-sempliċi raġuni li jiena ftit qabel kont ittraduċejt il-ktieb Sharon and My Mother-in-Law, bil-Malti huwa Sharon u l-Kunjata ta' Suor Amiri, allura għext ħafna mal-ktieb, għext ħafna ma' In-Nakba Palestinjana hi l-ħin kollu tissemma fil-ktieb, allura ovvjament ħa ssib ruħha f'xi waħda mill-issejjer tiegħi u fil-fatt hija b'mod dirett fil-ħajt. Persunaġġi oħra, pereżempju Arafat l-istess, jiena persuna li tlajt fi żmien li fuq it-television kont ara daw in-nies b'mod regolari u Arafat allura daħal fis-subkonxju tiegħi u dejjem kont inqabblu ma' dak it-tifel li kien iwaddab il-ġebel fuq tank. Thomas Sankara forsi rajtu daħal fis-subkonxju tiegħi naħseb ħafna iktar riċenti għas-sempliċi raġuni li għandi ħafna ħbieb Afrikani allura isemmuh il Thomas Sankara u ħassejtu bżonn li jiena nagħmel ir-riċerka fuq min hu dan Thomas Sankara u laqatni biżżejjed biex jidħol f'waħda mill-issejjer tiegħi. Kif jolqtu dawn il-persunaġġi lill-issejjer tiegħi? Dan qed nitkellmu fuq persunaġġi, fuq nies, avvenimenti li biddlu l-istorja ta' pajjiż, biddlu l-istorja tad-dinja. Lura huma persuni b'saħħithom ħafna. Issa la biddlu storja ta' pajjiż, tista' timmaġina kemm kellhom iktar saħħa jibdlu l-andament ta' storja qasira minn tiegħi. Jean Paul, hawnhekk qed nara ħafna kotba, tgħidilna xi ħaġa dwar ftit minnhom? Mela, ħanibdew. Dan lura d-dar huwa l-ewwel ktieb ta' Walid Naban. Mhm. Eh, niftakar nixxieħ minn ħanut il-belt li llum sfortunatament madux l-istess, madux daqsan ħanut tal-kotba. Ħassejtu jkellimni meta kont qed naqra, wara li konti li minn dejjem kont forsi nħarbe xi ħaġa, qed naħseb wasal iż-żmien li forsi mmur iktar nista' mmur iktar naqsama. L-internet ukoll eh, għenet dan għax fil-fatt dak iż-żmien kont kont ħloqt blog. Eh, ukoll jiena għandi eh, nħoss li dal-ktib fil-fatt apparti li hemm reċensjoni fuq wara tal-ktib ta' Walid Naban mhm. għandi ehm, relazzjoni speċjali ma' dan il-persuna, kważi kważi l-persuna l-iktar ħati għaliex ħareġ mhux nies għax minn dejjem tani l-imbuttatura u emmen ħafna fija. Eh, hemm ukoll l-eżodu ta' ċikonji, il-kodba li għadna kif semmejna ta' su għadamiri. Mhm, li dan traduċejt inti xejn. Jena traduċejt. Iħor ta' walid. Umbat hemm per eżempju il-ktib eh, ta' Hisham Matar. Hisham Matar huwa Wieħed mill-kittieba l-aktar favoriti tiegħi. Ukoll Hisham Matar inħoss li għandi qisu relazzjoni speċjali miegħu mhux għax Hisham Matar jafni imma għas-sempliċi raġuni li Hisham Matar huwa persuna li jiena rajtu waqt il-Festival Mediterranju tal-Letteratura li torganizza kull sena Inizjamed u jiena parti minnha. Meta inti taqra ktieb ta' persuna li li rajtu xi darba qabel, ir-relazzjoni tiegħek mal-ktieb u s-sensazzjoni l-esperjenza ta' kif ta' meta qed taqra dak il-ktieb tkun differenti ħafna milli meta inti sempliċement rajt ktieb wara li qbadtu minn fuq minn ħanut tal-kotba jew minn xi librerija. Ukoll il-Festival Mediterranju tal-Letteratura mhuwiex dawk is-sempliċi tlett ijiem. Jiena nħossni anke meta tisma' ħafna drabi il-poeżiji, pereżempju l-poeżija ta' Mark Nair li għandna hawnhekk, ittik sensazzjoni differenti u llum il-ġurnata jiena nħares lejn il-poeżija b'mod differenti minn qabel. Tatni sensazzjoni differenti meta naqra il-poeżija. Wkoll pereżempju waħda mill-poeżiji eh, favoriti tiegħi hawnhekk hija mill-ktieb Kantunier għal bot ta' Nadja Mifsud. Nadja dan huwa fil-fatt il-ktieb li huwa mm, ta' il-ġabra ta' poeżiji li rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tas-sena l-oħra. Waħda mill-poeżiji favoriti tiegħi hija soppa fil-fatt. Jekk ma jimpurtax ħana. Ara ħina, mela, mhm. mela, soppa. Għax għadu jistrumblani das-sema sikwit xlampu. Niftaħ il-purtieri beraħ u fi sitini li nerġa' nagħlaqhom. Ritorn, ritornell. Bi żball nofsoq ħsibijieti fil-borma. Jitkemmxu xufftejn it-tfal mal-ewwel boqqa soppa, qishom qed jippruvaw jifhmu fejn stajt mort żmerċ. Tajjeb, fuq dik in-nota, nistgħu nifu hemm. Grazzi ħafna. Aħna nfakrukom li l-ġabra ta' novelli mhux nies hija shortlisted għal Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tan-novelli. Il-rebbieħa ta' dawn il-premjiet se jitħabbru f'Diċembru. Aħna narawkom għall-episodju li jmiss.